Ndinokuchingamidzai zvekare hama dzadiwa chirongwa chedu cheBSM TV. Nhasi chambokurukura maererano nepekutanga pegore. Tinoda kunyatsomboona kuti gore raMwari rinotanga papi uye gore raMwari iri rakakosha raka zvakadini. Saka tisingapedzi hedu nguva regai timbotarisa pana AH page 480.3. 80.3 thousands of dollars will be worse than thrown away upon the coming christmas and the new years hmm. in needless indulgence hmm. muri kuona kuti anzi mari dzakawandisa dziri kungoshandiswa nevanhu pamaneedless indulgence akaita sapi uchiona kuti vanhu vakawanda vari ku vari kucelebrata vana kisimusi christmas ndizvo mm -hmm. vanhu even nenew year inoiri january tona kuti new year iyi kandi imbori new year iri kunzi yemuna january iyi kuredzva iyi ndiyo here kandi ndiyani akamboti new year inofanirwa kuva muna january zvitose ende pana mm, daniel 7 vs 25 daniel 7 vs 25 daniel 7 vs 25 mm-hmm.

ndizvo mhm. haana kuperera chete pakungochinja mitemo yamwari mitemo ine gumi chiyoga mm. kana kuti mastatues kana kuti majudgments andi mhm. but akaenda zve akanochinja matimes and what and mhm. laws mm. mm, ainova iri even ne nguva tiri kutukabata kalenda ramwari rakachinja mwadzadiwa regai tinyatsowo tinyatsomboenda muchokwadi chaMwari tonoti kandi iye January watiri kunzwa nezvake anoti ndiani akamboti January igore raidzva reMwari rekutanga ndizvo mhm. ende pana 3 answer book 10.11

hanzi iri calendar iri rakatanga iri iri harienderani nethe solar system tiri kunzwanana asi kuti inonzi the notions of mythology titozama dzadiwa zvichireva kuti idzi ingano dzevanhu dzekuti january kutanga kufungidzira vanhu vatofunga ano ja, january ndo panoteka pegore but hazvina scriptural reference hmm. hazvina pazvakambonyogwa mubhaibheri hmm. kuti january ndiye mwedzi ndiye mwedzi wekutanga wegore ramwari hmm. asi kuti mwedzi wekutanga wedhoromenyu yedu grigorian wat calendar totiwasamadzadiwa ngatidzike endei pana chimwe ipedzisa yatinzi kuti iri kutodii mhm. consequently as the date does not coincide with either the venal

in, in the winter well, in the vernal equinox or the autumnal what equinox mm -hmm. munhu ati kalenda ramwari tinoati hanzi chatino choti even pamusoro patanhu ati hanzi haisi kuenderana nethe movement of solar system mm -hmm toona kuti ino kana tichikati kalenda ramwari rinofanirwa kuenderana nezuva also mhm. uye futi nechii nemwedzi totose ngati mm, mm, ngatimboendai ngatimbopasei ipapo timboenda pana sosl 197.3
the establishment of the sacred year mm -hmm. was by the plainest direction from god tukanzi
mwari pavakabvisa eh, vana vavo kuisraeri vachiva pakalenda it was from plainest directions from god ndizvo mwari vakandivo mbune mbune hama dzadiwa vakatoti kalenda ramwari iri ratiri kutaura nezvaro iri riri kufanirwa kutanga mwedzi chaiva chaiva watichaona uyu pazasi ndizvo mm. saka madirections amwari haasi e haasi emunhu kufungidzira haasi moses watoziva akapiwa kalenda ndizvo asi kuti ndiani ndimwari akataura akataura achiudza moses kuti kalenda rinofanirwa kutangira papi

5 september kalenda ramwari aa hanzi vanhu hatifangi kunge hanzi maisraelites hatifangi kutojoba even kalenda iroro ndizvo yes. kana kuti isu kana kuti isusu sesu kana even mythologist anga achirehwa ati haafaniri kujoba kalenda rani ramwari asi kuti arifanirwa kudii nei kutevedzera maplanest directions ani amwari tiri kubabata mm.
Ende pana three answer kwese taenda pana three answer book ndine mubvunzo ndanga change ndichibvunza ndizvo mhm. kandi iro bhaibheri rakamboti kudii pamusoro pekalenda ramwari hmm. kana kalenda rakataurwa bhaibheri tikaona mwari pavakasiyanisa kalenda ravo kuti no apa pavhesi yakati mwari vakarishandisa kalenda pavhesi yakati mwari vakarishandisa chi kalenda which means kuti kalenda iroro rofanirwa kudii nhai kushanda ende chazoenda mberi chinatsoona ti zviri kuita sei ndizvo mhm. mm, ende ipana 3 answer book page 9.2 3 answer book page 9.2 3 answer book 9.2 mm -hmm. While leading the Hebrew host from the bondage to freedom, mm -hmm. the Lord was firmly establishing them in the truth of all things. Hanzi Mwari wayo Mwari pavaitungamira vana kuIsraeri kubva mubondage in Egypt paya hanzi aivatungamirira into the truth of all things babata aivaleader yes kuvatungamirira muchokwadi chose tokubabata ende ichokwadi chose kuti mwari ende ngatiipe setinzo iri kuendera mberi futi quotation iyoyi eh? including the truth of the day on which the year beginsnzi
tichisanganisira nechokwadi chezuva

the day titose uh-huh. yes maererano ne the week panotangira chii vhiki ramwari nandizo ende toona kuti even pa pane chimukatisa kuti kalenga ramwari pane chine chokuita ife peday pekutoona pane chi pane chokuita nechi pesabata ndizvo yes. ende pane pane chokuita nechi nechi mwedzi mm-hmm. mwedzi mwedzi watoziva ndizvo toona pane chi pane maenderano nechekuita even negore kana ramatu ndisati rine chekuita nezvinhu izvozvo izvi zviri fo tichitongesa vana hama dzadiwa amen um, ngatimboendai tione kuti vana vekuisraeri kuzitadza kuti anzi mwari anzi mwari pavaitungamira vana kuisraeri kuinda muegypt kuinda kuinda muizi canaan akavatungamira aivatungira imiti owat oh, oh, truths igai tione kuti pavakabuda pavachangobuda tavakati vakatungamirwa chokwadi chekutanga nechipi Exodus 12 verse 2. Exodus 12 verse 2. Mm -hmm. This month shall be unto you the beginning of the months. Uh -huh. It shall be the first month of the year to you. Ngono tanzi mwedzi waMwari wakatanga mwedzi pakatanga kubuda vana vekuIsraeri vakapuwa calendar nobva wataudza mwedzi wanzi pawakatobuda watova mwedzi watova zuva rekutanga etova mwedzi wekutanga wegore tinotose mhm. and it shall be the first month of the year unto you ndizvo saka kalenda ipapo rakatodii nhai ratoshanda tinotose ende ipana mm, genesis 7 verse 11

and it was vaka it was the second month month ro arina mbonyogwa kunzi anzi regai tingongonyora ngonyora ndye vakato vakatokaundetokaunda azati kutokaunda kuti kuti aiwa ifirst month ichi isecond month aona kuti rakatonyorwa kalenda iri yes ngatidzikei zvekare tonoti kandikana tichi eh, ende pana exodus 12 vhesi o ita iverenga zvekare handi mm -hmm. saka toda kuona kuti mwedzi wamwari unotangira papi amen sezvo saka ndo mubvunzo wekutanga ndo mubvunzo mumwe unongo uri pane umwe munhu pane umwe brethren akateerera mwedzi wekutanga wamwari ndeupi right taona tanzi vakabuda mwedzi wani wakabuda pavakabuda vanoekwesera pavakabuda vakabuda on first month nditose mm-hmm. saka ende pana exodus 13 vese 4
exodus 13 vese 4 mm -hmm. this day came ye out in the month abibi yes so vana vekwasira pakabuda vakabuda mwedzi waabibi titose amen mwedzi uyu ndo mwedzi wekutanga tanzwa kuti anzi pavakavanzi month ravakabuda it was the first month mm. taona panapa now takuudzwa kuti vakabuda mwedzi wani waabhebhi saka tichanzwera magwaro since tamboona pana daniel 7 vese 25 tikanzwa tanzi nembo chikara mm, the beast anari satan akachinja chii matimes and what in laws saka chabvunza zvekare kuti saka mwedzi wamwari tinowana sei mm. saka chatanga kushandisa using agriculture mm -hmm. Mm -hmm. Mm, saka ipi ndipana mm, boe page 270.3
boe 270.3 mm -hmm. the first of these festivals mm -hmm. the passover mm -hmm. occurred in abibi the first month of the jewish year mm -hmm. corresponding to the last of march mm-hmm. and the beginning of april yes so tikuona kuti mwedzi mwedzi wekutanga wataudzwa kuti ndiabibi anzi ari kuenderana ne the last of march kupera kwamarch kana kuti kutanga kwani kwaapril tobabata yeah.
endefu ingadzike naye tinzwe the code of winter was mm -hmm. passed the later rains had ended mm -hmm. and all nature rejoiced in the freshness and beauty of spring time mona kuti even agriculture inoto iye eitotaura tikunotanzi all nature what rejoice andi mm -hmm. pedzisai tinzwe The grass was green on the hills mm -hmm. and mm-hmm. valleys, and wild flowers brightened the fields everywhere. Mm -hmm. The moon, almost full, mm -hmm. made the evening delightful. Tikono tenzi, even mwedzi, kuti wase, apa parutaura nenyaya yepasofa. Pasofa tanzwa tanzi, uno, waiita musa 14 madekwana. Mm-hmm. Ndizvo, mm-hmm. tikono tanzi, saka zvichira ndezvekuti, kuti tione panotanga mwedzi. ndipo ataka gore rekutanga ramwari tava taunzwa kuti saka passover iri kuitwa munani muna abhibhi first month zvitose uchiitwa muna abhibhi toona kuti pane chimwe chinhu chada kuti tinatsotarisisa hanzi the moon now approaching its four ngotasati mwedzi unoita uno, uno, uno Kana wava at its full inenge iri 15 inotora mazuva anokwana kuita iwo 15 totose yes. saka nechi 14 inenge almost what almost full saka zvinenge zvichireva kuti watora 14 days kuriswa saka panogara mwedzi kusata tichidzokera masure tasvika mwedzi paunodii paunogara mm -hmm. saka kana mwedzi wagara ipapo kana so abhebhi end of march or beginning of at april zvino unogona kugara muna 21 march ndizvo Amen. kana kuti 1 april 2 april ndizvo kana tv 21 kana ti 29 march ipapavo end of march in the beginning of what april mm -hmm. eh, zvichireva kuti saka regai tione regai timboeda more fresh using agriculture tichiri pakushandisa agriculture ndizvo mhm. endei pana endei pana patriots and prophets page 539 paragraph 6

was the harvest to be gathered unopana panzi bali ndiyo yaifwezwe ndiyo yaidi yaikohwa panguva iyi ndizvo mhm. zvichira kuti enzi it was the month of what green ears tiripabata mhm. ichivinzi kuti chaiwo kana tichishandisa even the hebrew tinotarisa tinenge tichienderana nezvirimwa zviri kunyika yekuisraeri nemhaka yei nokuti munotarisa kuti vana vekuisraeri mwari pavaipa kalenda vanga vakatarisa the agriculture yeku yekuisrael titose mm -hmm. so it, was, it is also called the month of green ears titose amazadiwa amen mm, okay saka taona kuti tichishandisa agriculture toona kuti hanzi imwe hanzi even macrops anenge ari chiri green zvakadaro handi mm. saka hindei pakushandisa the solar tanzwa kuti kalenda ramwari rinofanirwa kuenderana nechi nesolar tabva taona kuti even kalenda rinoti kutanga kwajanuary mm. hanzi mm. harisi kuenderana nekutanga kwechii nei kwesolar regai timboona purpose yemwari yezvinhu izvozvizvi

varidza makoshero ezvinhu ezvinhu izvi handi mhm. eh, musun moon and what and stars titose tikunoti pana panzi anzi let them be for what for science mhm. ndizvo for seasons for days and for years tamboona kuti anzi pane quotation yatambovhura paya kana muchiruranga rekuti anzi zvinhu izvi hanzi zvimwari pavakapakalenda hanzi raifanirwa kuenderana nezve on which the year day paroti pamuzuva parodi parotanga mwedzi paunodii nhai paunotanga wiki parodii nhai parotanga ndizvo amen saka panapo taona kuti hanzi it was pakaanzi it zvazviri zvekuona how to mark the days yes

tingakurudzire masavata so semaadvent believers handi mhm. ndonoti mm -hmm. tinoziva isusu kuti zuva ramwari rinotanga from sunset to what to sunset mm -hmm. ndizvo kwete kuti hanzi 12 midnight 12, 12 midnight hanzi ndo panotanga kwechi kwezuva but bhaibheri rotiudza kuti from even unto what unto even totoze mm -hmm. mm, tichiri pakushandisa solar toona kuti solar ndoroti ndoroti nderimwe togona kushandisa using solar system kuwana chi zvinhu izvi kuwana panotanga gore ramu ramwari toda mbotarisa pana gc 88 pe 681.4

Mapioneers edu ekutanga vano iri vanana vanana Mai White even nana William Miller totozi mhm. kuti vakwanise kuwana the year 1844 eh, October 22 1844 yaienderana ne, ne the vena what equinox the new moon after the vena what equinox tichose mhm. ndipo panotanga chii ndipo paifanirwa kutanga ndipo panofanirwa kutanga chii gore tatiwa samadzadiwa amen mm, pedzisai tinzi quotation therefore as the period of 2300 days was began in a year reckoned by the ancient method mm -hmm. it was considered necessary to conform to that method to mm -hmm. its close

but handipo pese painenge iri musi wa 21 chi march but hanzi the first new moon after the vena what equinox sezvo sezvo nyika yakada kakuda kutwista ndizvo mm, enga eh, continue tinzwe it puts the 14th day mm -hmm. that on which the passover lamp was to be slain mm -hmm. on april 3 mm -hmm. once for all

ndizvo vheno equinox anoti chimbori chinyi bcause umwe anokwanisa atorasika kuti ha ah, vakutaura matems matems ati yes. but regai timboona kuti what is venal equinox right mm, yeah ende pana pt uk pe 18, 1899 page 426 yeah? panoti sometime ago

all over the world munoti panoiti the venal equinox inguva yekuti madays mazuva zuva pariye rakafanana nechi nguva yezuva paiye yakafanana nenguva yechi yemanheru mukatarisa munoti pane nguva dzekuti manheru anenge akakurisa kudarika kuchayedza nezvo kudarika the daylight yes. kana kuti the day re rakakurisa darika chi manheru so paveno equinox zvese all over the world zvinge zvakadii zvakafanana amen pari kubatizika hama dzadiwa yes. mm, ngadzike nayo quotation iyoyi it is made up of two meaning

equinox equi hanzi zvoreva kuti equal zvoreva kuti zvakadii nhai zvakafanana mm, muchaona kuti gore ramwari futi vamwe vanokwanisa kushamisika kuti ha tombohwa muchimboti happy new year muna tishiri happy new happy new shata ah, kandi new year iri muna tishiri yakambobvepi wait gatimboiona the dual aspects of course calendar which means kuti pane unogona unogona usingazivi kuti ah, no pane gore riri hanzi namwe achiti achiti ah happy new year muna tishiri mm. um, saka chatanga nequotation iri pana eternity past ep page 388.6

All the household were to attend the feast, and to their hospitality the servants, the Levites, the stranger, and the poor were made welcome. Munoona kuti panapa panzi hmm, the day of atonement. But it's a day of atonement inowanzoitikira mwedzi wechi wechiseven. Ndizvo. So mwedzi wechiseven unova uri mwedzi watishiri. hanzi mwedzi uyu and the tolls of the new year eh, noti yete vati began yes. tiri kubabata zvinonzi yes. kuti vanga vakati vanga vachangobva pachi pa the new year rinova iri iyo mutarisa kuti the new year is new year iyi inova inonzi the agricultural what new year regai timbonzwa pamusoro nezvayo the agricultural new year

the seventh month of ancient or civil year Alright, so ani maona kuti anzi mwari havana kungo- kungoribvisa kalendara yavo raitangira muna tishiri asi kuti aka- akava- akavapa kalenda rinova iro iro the sacred year amen tiri kubabata the gospel year iro ino the civil year or

and sacred and yes. one began with the seventh month of the other so muchaona kuti imwe inotanga imwe inotanga musi waapril musi waabhibhi unoari the first month andi after seven months which is the month of tishiri ndopatikuona pachitanga inonzi iyo the civil year or the agriculture what new year titoisa madzadiwa yes. so agriculture new year iyi inoitikira musi wani watishiri ngapa ngatipabatei ipapo and so bena zvaiko zvino let us not be surprised and ngatisangoshambisikana kana vanhu vakuti hanzi happy new year happy, happy new year muna tishiri it's the agriculture what new year it's the civil new year but the gospel year or the sacred year ino inotangira muna apipi amen mm -hmm.
so panapa rege tione kuti kalenda ramwari rakamboshandiswa here ndizvo mm -hmm. in the myth 26 verse 2
Matthew 26 verse 2. Mm -hmm. You know that after two days is the feast of the Passover, mm -hmm. and the Son of Man is betrayed to be crucified.
It was the feast of Passover. Sizvo zvatiri kutaura maererano nezvecalendar pekutanga pegore hanti taona kuti hanzi hanzi christ pavakarurwa pamuchinjikwa yanga iri nguva yepassover ino uri mwedzi mwedzi wekutanga passover ndopainodii nhai payaitikira ndizvo ndopavaka urovererwa pamuchinjikwa so calendar ramwari rakatodii rakatoti even after the cross magwaro akawandisa atoona even madisciples achishandisa calendar irori vachichengeta mafistani amwari ende mafisi ane chekuita necalendar kana tisingazivi calendar hatikwanisi kuziva panotanga fisi dzani dzamwari awo tikwanisi kuziva kuti no sabata ratanga nguva riini handi nokuti how can we know kana tisataziva chi usingazivi kalenda unoziva sei kuti no pasova yamwari iri musi wakati kemeeting yamwari iri musi wakati the day of atonement iri musi wakati titoze yes or the pentecost yamwari imusakati mm, chege tione futi pamwe paikamboshanda pana great controversy page 399.4
gc 399.4 mm -hmm. in like manner the types which relate to the second advent must be fulfilled

ndizvo watiri kuona panapa uno panapa ari kutaurwa nenyaya yemuday of atonement mhm. yaiitika yakaitika muna october 22 1844 mhm. hanzi mwedzi uyu vakaucalculator sei ivo vari ivo vana william miller mm. tichose vakashandisa sezvataona kuti hanzi vakashandisa vakashandisa the venal equinox first new moon after what the venal equinox tichose mm-hmm. tikaapa taona kuti hanzi zvinhu izvi zvine chekuita nemaererano nekuya kwajesu kwechipiri hanzi zvichafufilika zvekare titozama dzadiwa mhm. tinoti calendar ramwari vana even vana first pioneers dzedu masavata vari kutarisira kuuya kwajesu kwechipiri tiri kuona kuti vakashandisa calendar ramwari the sacred calendar havana kushandisa the notions of mythology ngano dzavanhu kana kuti havana kujobeera kuti regai timbojobera kuti regai tichi kalenda ramwari rinotanga musakati but vakaenda vakanyatsosecha magona kuti no kalenda iri ndofanirwa tangira apa vakatozviona ende zvikava izvo chaizvo chaizvo tichose yes so
kalenda ramwari iri and it was from the plainest directions from god rakasiyana nekalenda redu rationa rinonzi rofanirwa kutanga muna january mm. zvanzi january nokuti ameno tasati ameno takabvepi but tapiwa madirection vati no even vana vekwanoa noa so noa pavakabuda mungarava it was the second month tikaona zvekuti vana mai white vakabuda nedate ravo rinoere october 22 mm -hmm. 1844 it was the day of atonement vakashandisa the secret year the secret calendar rani ramwari rinotanga nemusi wani waabhibhi amen nemashoko aya tongoti mwari devangakumburira kuverengwa kweshoko ravo